Оҕолоор, эһиэхэ анаан бу Бичик кинигэ кыһата кырачаан ытыс саҕа остуоруйалары бэчээттээн тахсыбыт. Бу хомуурунньукка оҕолор Хэттэ остуоруйа, кыракый остуоруйалар киирбиттэр. Наһаа үчүгэйдэр. Тураах хайдах дьүһүннэммитэ, баҕа баһылык диэ, муҥур кутуга суох буолбута диэн Бу остуоруйалары биһии барытын оҕо сылдьан эмиэ ааҕар, истэр этибит. Оттон билигин мин бүгүн эһиэхэ саас сайыммыт кэлэн, күммүт уһаан, сотору оҕуруот олордооһуна буолуоҕа сөп. Онон онон э, сибэстэн сыыс от диэн остуоруйаны ааҕан иһиттэриэм. Сыыс-от, тыа саҕатыгар куобахчааннар дьиэ кэргэттэрэ үүтээн-туттан, тэлгэһэ тэринэн олорбуттара үһү. Биир сайын күрүөлэрин иһигэр дьээбэ сыыс от үүммүт. Ача от быыһыгар көстүбэтин иһин бастаан билбэтэхтэр. Үүтээн кэтэҕэр саһа тахсыбыт сыыс от сотору соҕус оҕуруокка кутар ууларын оборон ылан ыт соҕулааппыт. Куобахчааннар үүннэрбит моркуоптара иинэн-хатан барбытын бэлиэтии көрбүттэр. Онтон аны тыалга суугунуу хамсыыр барбытын суугунуу хамсыыр мастарын күөх сэбирдэҕэ сайын ортото саһаран киирэн барбыт. Ол туххары сыыс от улааттар-улаатан, киэптээн, оҕус саҕа буолбут Куобахчааннар уруккута суугуну хамсыыр массанааттар кэлэн турбуттар, моркуоптарын бигээн көрбүттэр. Арай биир сарсыарда түннүктэринэн күн сырдыга киирэр бэйэтэ ол да мэлийбит, таһырдьа тахсаары гыммыттара ааннара сатаан аһыллыбат үһү. Бай, кыра куобах үөлэһинэн тахсан көрбүтэ доҕоор, моркуоптарыттан моркуоп ордубатах, мастарыттан мас хаалбатах. Күрүөлэрин иһэ киэҥ халлаан көстүбэт гына сыыс отунан саба үүнэн тахсыбыт эбит. Онуоха куобахчааннар сүбэлэһэн толкуй тобулан сыыс оту уодьуганныыр сибэккитэ үүннэриэххэ диэн сүбэлэспиттэр. Ол сибэкки көрүөхтэн кэрэ түһүннээх эбит уонна дьикти сыттааҕа үһү. Куобахчааннар күннүстэри-түүннэри сибэккини бүөбэйдиир түбүккэ түспүттэр Дьэ сыыс-от ол сытыылаатта кууран-хатан хара буор диэки курулуу турбута эбитэ үһү. Онтон ыла куобахчааннар күрүөлэрин иһин-таһын, үүтээн-кэтэҕин үчүгэйдик көрөр-истэр, харайар буолбуттар. Дьэ, куобахчааннар күрүөлэригэр туох үммүтүй? Аһаа, кинилэр үүннэрбит моркуоптары тоҕо иинэн-хатан барбытый? Сыыс-от мэһэйдиир. Аһаа, сыыс-от мэһэйдиириттэр да. Моркуоптарга. Куобахчааннарга сыыс оту суох гынарга туох көмөлөстө? Аһаа, иһибэкки олордубуттарбыт да, ол иһибэкки э, туоҕун сөбүлээбэтэҕи сыыс, сыыс от. Аһаа, ыһытын сөбүлээбэтэ. Ол ыһытын ылааттаҕына хара буор диэки, аһаа, курубуу турбут. Оттон эһиги оҕуруокка сыыс отун үргээччигиттэр. Аһаа, маладьыастар. Онон буолана, дьэ, хайын оҕуруоппутугар кыһаныаххайыҥ, сыыс оппутун үрдүү иһирдиэххэйиҥ, оҕолор.